Mora maintie jaera ma Lolo TV ma en chenro mar kuku mar wach mikelo ni kinde ka kinde kod an Jeff Olombaka. Kaka ung'eyo higa ni wantiere higa mar yiero ma endi nyiso ni nitiere weche ma wuok kane kod kocha to motenore kod mago eko mag siasa. Wadwa rango bende report mano gol kod National Assembly kod Budget and Appropriations Committee ma bende ne neno ni mondo mi ogol oko od bura mar Senate kata oduok chien kwan mag jo od buche ma wan godo mago MCS kata members of county assemblies. Andiere kaendi kod jalmo bende wuok e kaunti ma Homa Bay obiro nyiso upache kaachiel kod nyinge kaeto wadhi nyime kod twak machalo kama kod an Jeff Lumbaka machiegni arwaki Pekonya Jeff Lumbaka. mos ogandawa maneno Lolwe TV Amoso jopiny ne okwe uru. Nyinga en Apopo Lentana. Mawuod Homa Bay County. agogo kamano koko wakasudo kendo kawuono mm. kendo ageno go twak maber e weche mowuok e sasa masani gi erokamano ahinya apopo lentana arwaki e studio kendo agoni erokamano duong' ahinya kuom kawo thuolo mari mar biro achiel kachiel nyaka sani eri oganda ma pacho kaendi iwacho ni oganda nigi pek jostul osuru nitiere kod pek ma bende koketi tiluongo ni wage bill kod dhok mar osungu Ineno ka e twak mar ker nowacho ni odwaro ni mondo mi jok matiyo ne piny owacho kata civil servants kaachiel kod members of county assembly kaachiel kod MPs mondo odwok osara margi piny. Wach nieri ineno nade kaka jal ma bende olony e weche mag siasa? Okay, do- duoko sara piny to ok bi konyo nikech osara mwacham ma- ma- ma jo MPs gi civil servants chamo en necessary nyaka cham sarano sara nyaka dongi Yes. ok yot ni ji- ni piny dongo to sara dok piny piny dongo

Senate represent, Women women represent, represent yeah. cabinet gi president. To ngo en jang'ola di achiel. Achiel. Mi achiel ni ng'ato wacho ni en women rep represent mine. Yes. MP be wacho ni mine go represent oda kuny negi pi. Aha. MC oda kuny negi pi. Yes. Governor kuny negi pi. Nyaka president gi senate. Koro ma is over representation of people. Yes. Koro ma ema kama kelo shida. alafu ere tiende mondo wapog constituencies yes
to add 90 more mm-hmm. prochiko yes to wan gi ji mathis mm. ka piny mar america mm-hmm. nitie state mane california mm. california duong' molo kenya mm-hmm. kata gi budget mm. to mps mang'eny go mps prabor mm.
koro ne wan kod mps mang'eny mps prabor mm.
to budget margi mm. rom gi africa mzima yes kech budget ma, ma california en trillion aboro mm. tuma kenya kae is only 1 trillion mano africa mzima to mano nigi mpis praboro to mano nigi mpis mia- mia Mia adek ng'we- gi prang'wen. mia ng'wen gi prauchiel Kima nikech dol ki- ki- members. kimedo senators Yes. mano is excess nyaka wabed piny kaka kaka jopiny wawinjre uru ni ere kod dwoko gini piny ma ok ni ka ng'ato wache Yes. tikete siasa nyoro nawinjo ka budget committee owacho ni odwok senate Yeah. to aneno ka principal achiel manasa kalonso owacho ni mano ng'ado nego- dwa nego ne- devolution ochich nikech ng'ama owache en suspect owacho ni mano ja jubilee owache koro rach we must accept gima ber ni ober obed na raila owache kata ja jubilee Nitiere wach kaendi manogol kod kamiti mar od bura mano ero budget and appropriations gitemo wacho ni ka ok nyal med senate teko mm. kata oteku mm. to ogole oko wach ni ndio osekelo ywaruok koni kod kocha kabine spika mar senate thuro kata ka nowuo achiel kajanjo kawacho ni senate e gima ochung' ne rango kaka sirikal maduong' tiyo kaachiel kod sirikane mag gwenge nowacho ni ka nitiere od bura monego ogol oko mm. to en national assembly mm -hmm. in iparo nade kata ka penji umbaka mm. sine timo ang'o giwacho ni onge gima gitimo mm.
ema bedo piny madho chai Nairobi dok dala gima gitimo ga di onge kata chiel en ma en ma jomoko prang prang prang ga berio mm. gibedo piny kae represent county County Assembly timo ang'o? Ka koro gin gi- gin oversight county. Ko- Koso giparo jo county assembly MCs ofuwo ma ok nyal oversight governor. Ma gin nyaka oversight governor. Koro onego we ni Ing'eyo paro- MCAs. Paro mantiere ga e siasa ma Kenya kae ni MCAs gin councillors gifuwo. Tada ok paro ni MCAs wago tim mariek molo kata governors gi senators gi MPs. They are more, some la- who are more learned, more so more the school nyaka gi gi so mar masters. To gi names e kano assembly. Let us have the have faith Yes. e yiero ma watimo ni jopiny nong'e gimomiyo giyiero ka- MCS go. Gi- gi- gi- Jopiny ong'e ni MCS tichgi en tich of a state governor. Koro ka japiny dwaro MCA moko yawo state governor mano wacho japiny. To jopiny nong'e ni wayiero MCS ma state governor. Koro senate adieri mantiere kata Senate. Mm. Senate onge matimo. Ethuro wuwe mana ne o protect pesa msara mare gi jofise. Mane mane sino mole gi mara mora kata kike kida gol tich kae. Yes. Ida gol tich ni tibache a ah, a ah, ma kto ngol ma important nikech mm. feel ni ma en mi beda tax kaka jo wufi no fees. But adire man tikara sin sin da songeyo. Gionge role ma gitimo e governance ma Kenya. En mana bedo kanyo ni bill aya national assembly yes. to dhi e senate mm. to senate ni kajwang ni wuok homa bay mm. kae mane to wuoke oner wuok ka mm. mil wuok ka koro wach mane madwach ma different ma different kae mm. ma chak wacho kendo ka mm. onge koro neno ni od bura mar senate onge gima konyoge it was a mistake from the word go mm. nokuri kujo bay mistake weche mar county can be discussed gi committee ma national assembly mm -hmm.

Emomiyo ji ji nogo Ne ji ok ong'eyo. ji ok ong'eyo ni MCAs Ah. tije gi bedo matek, governor dhi bedo ng'a- ng'ama duong', onge geche apar maluwe, onge ministers, onya kwa- onya kawo pesa motiyo godo moko moko ng'e. Koro ne giyudo MCAs mano chalo kansas machon. Joma ne paro ni kacha mana ting'o mkwajo Yeah. tigo piny. To kacha ni kumigo e dhok e county. Assembly ikadho chike kendo iloso chike manyalo konyo ng'olo pa jopiny. Koro ma mano jopiny ong'e to sani as time goes by Yes. jopiny biro chako ng'owa elewa ni tich county assembly en oversight to dwaro such kind of person moko ooro nyalo timo oversight to kwa pod wan gi paro machon mar 2013 Yes. pod aneno kwa bedo gi shida maduong' mbele ka. Eh. Koro wacho ni e seche mane wayierogi ne ok ging'eyo ni to Adieri wan kaka MCS kata members of county assembly tijwa dhi bedo tich machalo. nade? yes mae chako en mm. mae is a transition Yes. Ju- koko jochake Mm. koko wa- wa- it will pick from higni higni apar Uh, mpaka bich pariyo mbele obiro ni maber for the first 10 years.
First- the first- first ni five mana- years when I mana was- machako. Uh, uh. igero assembly oseger ma- mathoth oseger keto staff keto everything koro the next one Yes. mako joma bochako tiyo ma- ma- koro bong'e tich maber wasebedo gi joma are experienced uh, clerks assembly yes. manyalo konyo gi loso seria mabiro manyien mm. staff man assembly nitiere kata mana the whole directorate mar county osebedo obedo solo set koro joma biro ema joma biro ng'owa tich eh. koro ineno ni awinjo ke wacho bende ni wantiere gi over representation manyiso ni wacho kata ni od buche ma wan go matindo tindo mang'eny gi gin unnecessary

ma Isiolo Yes. gin ji apar gaboro. Mano mano all county assembly. County assembly ma Lamu gin ji apar gang'wen. Mano all county assembly. To committee mar parliament mar budget ji 54. To ji 54 gang'wen. Kata committee ni be be nitie ng'ato ma wuoye. Kech committee dwa jo Tijo- dwa jo tijo moko ma bula bula ng'ol joma kanyo. this kan awun bedu kanyo e. Umiwane pacho gi. Yes. Mochi ni everybody in the committee can participate. Omiyo a committee ma genuine Yes. should have ji apar gaboro at least. Maka gin 50 fod nyaka nitie 54 jomoko koro ma iwacho onge ni kata koro gima. jogi, ang'a gitimo ang'a gitimo ji picha ang'wen kobito ba defense To ichulo gi mabalang' mar bet. pile kendo kendo- kendo ma- mano gima gikwongo sign kapok gichako kata bura Allowance komanda.
mar bet mano gima kwongo ikawo kapok gichako bura koro komiti ok make sense kipacho wuana ni ok make sense madonge koro kwa reduce numbers mano to even 188 mano bedo 1988 chande e gin MPs 119 odog back to 190 wamajo manite wamajo wamajo wamaj hmm. mondo obed gi quality members of parliament makata ng'ato yier tikon e jogi ke sani e pisegi moko kata speaker kia koni an MP in MP pok an hino oh. speaker mana sasa bikia wachiro kia moko kit ging'eny ging'eny adek moko biro moko moko biro once na year tikia ginade tapa ni tiji gen tich loso chike kwani gin ok giwuoyo od bura loso chike ok en wuoyo kende mm.

there's no such thing ma ji yudo seche apar e parliament koro at least iwinjoga ka gin mana jomoko apar manya wuo e parliament in a single day Yes. mane iwinjo kaka gweng' nitiere jakony midiwo To bende nitie report mane kogol sien to wacho ni nitiere moko ma nyaka ne donji be ok wuo to ang'o matongo wachi Ang'o matongo wachi? ang'o matongo wachi to jo- ng'ato osewacho gi pache paro ok nuo Kar socho pacho to kuma wacho momiyo kodwa gi piny. Yes. To we'll see a quality of legislation and legal, legislation oversight. Mm -hmm. Ang'ane chande tijni otimo to, to sanie mm. ok inyal appraise MP mari mm. gi wuoyo. Kech gwen kuchonde samoro kata obizini maber oro wachno kata oro mana ndiko wad barua ne yes. ne, ne, ne sirikal dala ma kama kama odono losi mm. mano is requisition iwinjo oversight openjo wach pesa mag ma Nairobi kae mm. through the committee Mano buti atiya. To mm. committee ngene kwanega pile pile. Yeah. Eh. To even part of the work mar MP. Mm. Koro wach ni na wuwe parliament kata ng'a omuko parliament mano kotiyo. Mm. Koro mano ok wanyal jajo. Ok wanyal jajo kamano. Mm.
Ero kamano nya adoto. Awinji maber gi wach machalo kamano. Ageno ni ni in achiel kachiel kabine ni winjo weche mopogore opogore mane ogol kod ker in ng'ama bende rawera kane owuoyo weche goeko mag employment kaachiel kod weche mana unemployment nyiso ni rowere moseyudo tich gi mapok oyudo tich mm. iparo ni sani eri kaka rawera mm. iparo ni e piny mar kenya rowere gin oganda mathoth kabisa mm-hmm. iparo ni wach mar tich kata mar youth unemployment ni en inyalo tieke nade youth unemployment e kenya ka mm. gimomiyo en shida The Kenyan system osekelo ni nyaka ji ti ofis ni an apo lentana adhi e klas aboro adhi e form four adhi e university to tichna nyaka bed makanye E ofis. e ofis pok waketo mentality mar ni ji nya tiyo kumoro amora for example sani kenya kae the biggest employer mar youth en boda boda industry Boda boda. that's the biggest employer kenya ka to sirikal ignore onge rules mag boda boda

ka magi government ok ng'im in fact mago ma government ok odich godo kodich gi mat- mat- boda boda to regulate the industry matatu ka ginya regulate eh, same as agriculture mondo mi each and every person oyud source of getting income to ka wewe yani koro ng'ato otimo kodwaro onge koro the government should focus on regulating industry make transport mondo oket thoth ji mm. obed ofil ni ka ni ka dhi e tich ma boda boda yes. ang'e ni at the end of the day I'll get mm. something take home mm. ka dhi tich ma matatu mm. bang' godhiambo anyalo gima ate dala ka puro mm. I know that at the end of three months I'll get abo yudo ang'owa pesa kuom gima kae mm. to sani e government maga ma government e no o focus on high end employment mar joma ne ng'owa joma gi sati secondly the government nyaka focus e technical training mar ji ka ji o transit ka wacho ni ji elfu mia aboro otimo ke- otimo klas aboro elfu mia auchiel timo kla- eh, timo form four Yes. to only ji el- ji elfu a- elfu prariyo madhi university koro jomodong' gi elfu pra elfu pra me- ko dieregi atamalo ma- ma- ma- mar- mar paburogi gidhi kanye nyaka focus on building our vocational training institutes mantie gweng' mano bedo default mano meke tich county yes mondo ji olan tije masonry electricals tije mathindo thindo gi ng'ato o- olan kuroe ore kuwu kuroe ng'a- ng'ato nyayo kare ma kuwoche mabei to yo- ochako chako wochene in fact kanya mi example Yeah. joma ne kuwo woche china early early 90s sane billionaires joma ne kuwo je China, China early 90s. early 90s sane gin e top 20 billionaires China nikech incapacity mar grow Yes. from what you're doing at that level to tudwa ka waketo jini nyaka yud ma somo to drill gi nyaka kadh yud a plane yud a plane in Yes, doom keto mano yo. in doom sani kadhi kasaboro mo kasaboro nigi future mar dhi e col- e e technical college osom gimoro monya timo odhi ang'o oyudogo employment ma erokamano ahinya apopo awinjo ka itemo jiwo oganda nikech oganda obedoga kod luoro e kinde ka kinde ng'ato neno ni ka ok oti afis ni ok otwe tai kaka samoro apopo twe to neno ni mano ero en ng'ama ok nyal konyore kata ka ng'ato neno ni ok oyudo e e ka otimo klas apar kod ariyo neno ni mano ngimane urumo neno kitemo jiwo ogandawa mondo mi jiwa kali industry en industry ma ok rach ng'ato nyalo chako achaka gino onyalo chako kuo wuoche onyalo keto aketa gi mashinde moro mar tweng'o kanyo ero otwang'o godo lewni to mano ero bende en mana source of income kech wacho ni ing'e mana kaka ng'ato nyalo Yudo nwang'o pesa. yuto mare ma en bende odak godo wabiro dhi e yueyo ae to kwaduogo achiel kachiel wabiro duogo kod apogo lentana wabiro nyisowa ni to sani eri gombo mare en mane e kaunti ma homa bay to nonyisowa ni ka dipo ni gombo ni eri odhi kare gin ang'o gini wadwa timo ne ogandawa mopogore kod jok mantiere sani Miti jarama lulu tigo chako duoge thuolo mar ariyo antiere kaendi kod yore Homa Bay ma bende watwago achiel kachiel e wechego eko mag siasa mag dongruok, weche manyalo kelo dongruok ne ogandawa to moloyo mawuok e Luo Nyanza. Sani eri e sekta mar ariyo ni wadwa rango dongruok mar Luo Nyanza, wadwa rango jotelo mosebedo godo, to wadwa rango kit siasa ma bende nitiere e Luo Nyanza. Dobed ni en siasa mar agoko koto- koso en siasa mar muolo kaachiel kod dongruok. Maendi en kuku mar wach Jeff Olabak. Arwaki e studio. Ekono Jeff.
Mos ogandawa kendo nitiere ng'ama koko keto TV mare koko chako neni, ok ong'eyo ni to in ng'ama chalo chaka mosi othurwa ni kweuru nyinga polentana wuod Homabay county kama wane kanya duto dhiwa sub county erokamano ahinya apopo lentana arwaki e studio kendo agoni erokamano kuom kawo thuolo mari mar chopo apopo iwinjo ka wacho kanyo ni wadwa rango ni to telo mosebedo godo e thurwa ma en luo nyanza nieri moloyo homa bay county ma kori aya an bende an wuod homa bay county nyisa ni sani eri ni kod gombo mane e weche mag siasa e gwenge mag homa bay
Okay, an debe ni nonyuola chon dadwaro gavana. To Dobe nikech- nonyuoli chon. Eh, dadwaro gavana.
Ang'o miwacho ni dobe ni onyuoli mana chon? Eh, dong gavana ng'e ni samoro koro hiki osekorore mang'eny. Eh. Koro iseno mang'eny koro jadwaro gavana. Nikech pod onyuola machiegni. Yes. Abo chako gi piny.
Adwaro kom mar Ok iyie ni in e hiki ni nyalo bedo gavana. Anyalo bedo gavana lakini koro teku Ang'o gi miyo- ng'eruok ang'o gi miyo- ng'eruok Ah. maduong' mar kaunti ng'e ji ng'e ji loso osiepe e kaunti te Yes. pok aloso koro to pod a- adwa lose sana nabe alose no kata kid kaunti nosiepe na Manyiso ni nyaka achako ilos ng'eyi. kidwa chung' gavana to nyaka ikwong ilos osiepe. osiepe important e siasa Nyaka Osiepe. osiepe koni gi koni ma kata kidhi kumoro to koni a ng'ani ang'e kae iwuotho tho e Maok barabara anyal wuok oko kaka Jeff Olona dhi chung' gavana Homa Bay. Ah, ah, nyaka ing'eri Donge kaka kaka sani ng'eya ni koro nyabiro anya- wa- wa- wa- anya- anyalo Oya rito- to anya- anya Mama. keti gweng' ahi jogweng'o mos Erokamano. Eh, In kod koro- geno mane ho? koro an ach- adwa chung' mca Yes. ma kanyaroto ward kanyaroto ward nitiere ndhiwa sub county mane cho waboda migori piny Eh, koro kago dachung'e I represent Yes. legislate gi oversight county ma homabay erokamano ahinya Pupu. Agoni erokamano kuom paro machalo kamano. Nyisa ni in ng'ama ng'eyo ni nitiere kod lony mathoth ahinya to moloyo weche mag alwora. Sani aneno ka iwacho ni koro pachi idwa lokre matin idwa ni mondo mi idonj e siasa. Mondo ing'e kaka unyalo rango ni to sirkal mar Homa Bay tiyo nade, ung'e ni to chike manyalo tiyo Homa Bay chalo nade to kod dwaro mar oganda u gin gik machalo nade. Ang'o ma oloko pachi e seche?
Okay, adwa ni ng'e ni nachung' 2013. O 2013 ni.
Nachung', nachung' mana ka awuok e mbalariany. Yes. Nipoka bedo to ne pok atiyo kumoro amora hmm. to nasesomo katiba taneno tij mca mano ni mca nodwaro ng'ama nyalo represent the ward ne hmm. nyalo oversight county assembly hmm.
county government koro nyalo legislate chike makelo dongruok gi ber ne jo county mama be ngima aneno ka tijni anyalo faith kata kamano nikech ing'e ni siasa malala kucho nyaka jipanga nengoneno ka ng'ato noji panga mo- mohewa koro nobwang' kowang'ni to aneno ka be aseloso network Yes. mane oloso chande koro wang'na taka nana taka doga tem mondo alar komno Yes. to gima malaro komno en ni naneno gap sani kendo nitie gap maduong' E loch masani. e loch masani Mano gap ma. koa kuom mibadhi Yes. corruption mano be county en excessive ong'eny madebe ni pime ratil do kadho max modhi piny koni ong'eny kabisa mm. kata kanyo neno gino gaset manyoro ng'ato mak ne chamo msara elfu mia auchiel mm-hmm. en alleged ok nok an pok aconfirm to wach ni ng'ato chamo msara elfu mia auchiel dwe ka dwe to koti mm. tichule ichule gi Homa Bay County kendo mana county assembly mm. koro mago emi baadhi modo mondo odhi ang'iyo Homa Bay county assembly kech adieri Jeff 4 billion
en pesa mang'eny king'iyo constituency mantie chon Homa Bay County Yeah. ne gin auchiel Kasuku Kabondo Karachuonyo eh, Rangwe Mbita Gwasi gi Ndhiwa Ndiwa. Mm. CDF mane miyowa these constituencies nokadh milion mia ang'wen tadieri inyalo kwano skul ma CDF ogero e all Homa Bay County skul primary secondary hospital cho but with the four years mose ma county government osetiyo mosemigi 20 billion which means mano megi mano megi 2013 Yeah. s- e gweng'a mar Homa Bay gima seneno en mana solar power kende Ema Homa Bay. 2013 Mano e ema- ward na. ema- e ward ni. e ward na Solar kende. solar kende waseneno to we wanna pay taxes and is a part of the 40 wards man Homa Bay county Yes. which means either ng'ama noyiero noko noko ne gima timore ka kata government County government winjo is cute, onge onge gima gitimo. Tiwacho ni representation en ni ikelo ikawo priorities meke jopiny tere Yes, county itere to county, county yeah. biro ti timo. Wan kaka jokanyo to wuon ok wadwa taya. Wadwa pi gi ndara mokwongo. Then we can look for other things. Basic needs. Taya no lighting ma gino we have been living without light for the longest time. Yeah. Even taya, e- e- even ndara, even pi. Yes. But not dogi ma nyalo make life wa easy. Mondo kaka watimo wala timo wala kang'o wata nitie. Ok wany taya rach. Yes. But it shows ni the current government they went for petty projects. Yes.
Koro the current government nya- nyalo nyalo jomo somo nyalo kawo iluongo nango acharis kele gweng. To acharis go be kata achiel pok oti which means loko timo ni feasibility study odhi ong'e ni ginie kokele Yeah. bo nya kelo lokruok ne jopiny ne ogetimo. Koro kel acharis adek man man kata awuo 2013 Yes. Okelo chadi saa adek, gima osetim kodgi ang'owa onge. Sani githo te. To te gi 40 wards. To ma gima okawo milion madhi apar. Kende piero ariyo. Mano pesa mola? Olal. 2014, 2015, e gweng' onge gima otime. 2015, 2016, oyaw ndeyni moko mathiso, oyaw ndeyni mako gweng'. Koro ipe- ipenjori ni, why can't they sit down gi MCA gi jogweng'? Ging'e ni wan wadwaro ang'owa, ndarani mondo opa ndarani.
iwinjo to paro maber motie kijite ndio ni important manyaka pa kaka makadho across the ward makadho koni kon makata anybody nyalo tiyo godo do page maber otiegi mondo kata ka ka jogweng wuotho to koni adieri in this five years yes. kata gima achiel ano one to county government owinjore tim gik moko mm. em, increase employment kaka nawacho mokwongo gweng' gweng' gweng' ma kaluo our biggest employer Yes. en boda boda Bodaboda. second en matatu koro mondo kanya kijana moro go boda boda to gina pikore no ok bi ta- chane gi service mang'eny ok obi ketho mang'eny Yes. ka kodho chwe pod obo tiyo kine kodho chwe koro oting'o maji nyaka ka chane to weyo oto ne kata kodho chwe inyalo tiyo gi ndarani michop ko kocha and the same as joma oda tiyo tiyo tiyo gi ndarano mine ok take time ni wuotho gi tiya nikech ndara rach mane ma retard dong- dongruok e gweng koro mae gik maneno ni gigi there's a gap Yes. nyaka wadhi e county assembly wa fight for kanya duto Yes. and other wards to receive their share from the national government to the county or from the county to the wards erokamano ahinya awinjo kiwacho ni weche mag mibadhi ogo tach e kaunti ma homabay Yes. Ok ang'eyo ni koro kiwache ni weche ma mibadhi ogo tache kaunti ma Homabay, ok ang'eyo ni en mana e kind MCAs koso en e sirikal mar Homabay maduong' ma bende gavana nitiere e iye. mibadhi akia ni iwacho nang'o kani en, path, en pathology mar, mar, mar, mar jokenya mm. jokenya kata monyuol kiny yes. minyuolo kiny Aha, bro, bad abiro e bad.
Dongo- dongo- konyo e bad lakini mi- mibadhi nitie everywhere in the whole world Yes. but nitie moro mitimo maber bere man gi such bana ok ni ikwalo akwala nyaka gimoro amora for example gweng'a Yeah.
ogol milion moro ma- mang'eny ne ndara but ok anyal wacho kech poka substance shit Yes. mang'eny ne ndara
to tich motie ndara no en tich ma very uncouth ndara opu- obudha budha obudha budha ndara komo iwacho ni to pesa mane ogol ndara- ne ndara ni Yes. Otiyo nade?
otiyo nade MCA ok nyal penjo. Yes. Gavana ok nyal penjo. Sineta to kia ka mama kel sineta kia tich gi. Ang'o ma keto tich penjo gi bedo matek? Eh? MCA ni ang'o momiyo ok nyal penjo? E, don koro en slippery onge. Mm. Eh, onge. Gavana be ok bi. Mm. Sineta ok bi e gweng. Mm. Koro in ido mane koro nyalo ma wach ute gerte balo? Balot. Manyiso ni leadership moro mabe. Le- leadership mo- mo be ok ber en government mane oyier gi hope no bokonyo piny nikech adier wa joluo our hope is more on devolution than with the president devolution ne onyo- onyo konyo kabisa nikech to wasebedo marginalized Yeah. to yudo chance makelo pesa e gwenge raila otiyo matek to devolution kendo pesa biro e gwenge gadieri Koro pesa ni to ok. pesa ni kobiro e gwenge emana prade mineno madongo dongo geche madongo dongo mong'iew ino ka ng'ato ng'ama ne ng'ama ne thiso kwacho ni ti- mti matek rate nga- nga- nga- ng'ama ne jagweng' tu odonjo e county tuyo ni kinyo ng'iewo lowo mar 40 million ochulo pesa no cash tipenyo ni ng'ani ye jagweng' ka mana ng'e gidane kare pesa kanye okol pesa county osuptende wa te ndhiwa sub ndhiwa sub county Homa Bay district Mbeita eh Choyugis ok ti osuptende yath onge Yedhe onge. dakteche onge nurses are well equipped onge stima generator generator onge onge onge onge mo generator kuri penyo ni yawa ang'o momiyo gitimo kama to pesa gini function was devolved Yeah. pesa be biro pesa dhi kano mage gik mojero mc otim Yeah. oversight ipenjo gisepenjo gavana duwe kokota maduog in gi powers mar impeach Yes. mano omiyo role mar senator is not there because senator is just one one person can't oversight the whole county Manyiso ni MCS gi eki to moloyo koro kwa narrow down to Homa Bay. Yes. Ineno ka tijgi mar oversight ni pok gitime maber. Kech ka de gi di gitimo tijni to de giseketo government tesre gi penye ni oyo pesa machal kama kama kama ang'o matimore ang'o miyo kwane weche mag dongruok achiel. Thoth MCAs nodonjo kanyo as a matter of fact like, Yes. gin gullible. Gin joma odonjo kanyo e ma pachgi inyalo tere kama sa asaya. Nikech kineno qualification mar governor Yes. wach nyaka bed gi degree.
Yes. Degree gi degree.
Mar MCA owe any person gin jok minyalo godho gi dhot apani nyiso ni mae ok- apani kurusei.
oja form four koro ok inyal kelo ni- ni- ni- ni ja- ka chandi Yeah. imiyo ja digri to kae imiyo ng'ata ng'ata Yes, ng'ama ng'e ni sani ka ja chemist yes. ka ja wuodi enya wuodi ni- ni water formula mara en makamati kod ai Ng'ani ng'ani- adier. ng'ani rieko Oh, mera ng'ani oh, onge gini oh, moloya oh. koro mano e kaka jogo wuondo mcs Yes. iwinjo ni- ni- ni magi ma kama kama kama koro mcs ok understand they are all kendo gina stand gima governors wa wacho muso kik kik kedo governor modhi school Yes. to nyalo baga baga MCS 24 hours nyaka nyaka iga room obaga baga ma tieki kwa magi mkone ah mheshimiwa m- elfu kwa vijini kama alafu gimo shida mantie ni thoth MCS Yes. moko donje MCS kapok omulo pesa pok obedo Nairobi pok obedo exposed Gidonjo ka gin gi kech. ke- ka ka gi kech koro ko- ka biega elfu abich kon ai ma ma ng'a- ng'ani okonya wacho ruma ruma koro ga- gavana okwalo 6 million to To mi miyo omi 50,000 koro ikoni ei Koro ng'ani- wadogi ng'ani mana ohera, airline, ng'ani ohera. kichak iwuo. mano sile matiri counties makaluo sana sana mama bei manya wacho kech mata ng'eyo e kaka mcs nya- mcs prang'o nya pogo 4 million
Adoto awinji gi wach nino ero mabende iywago godo kaunti ma Homa Bay. Aneno ka thuolo dhi matek miwuoro. Gima inyisa ni to sani ere wachiemo yiero kendo dwe mar aboro wabiro dhi e yiero. Mm. Ang'o minyalo nyiso oganda mawuok Homa Bay? Joma Bay, gima nyako Joma Bay. Yes. En gima gima simple. Mm. Beduru piny ki ng'ato wuodu ni kani upogo piny ni no winjore ni mage jo karachuonyo kawo kom ni mm. mage jo suba kane konyango mano onge vijana dwa tich gidwa ndara ma ginyango bodaboda gidwa tich ma ginyalo timo matatu industry ma regulated hmm. gidwaro osuru ma e, e, e, mantie piny hmm. bedo piny kaka jopiny wach ni wan wadwa ng'ama competent manyalo tiyo tich governor obed ni oae oae same constituency gi deputy akia ni gi ng'awa tek ni ng'ano is competent mane mwayier to koda pogo piny nopogo ni jokano jokano kama hmm. jokano kamae mano wachalo chala gi jokuoge ma Nairobi kae ma, ma, ma en pogo piny ne gipogo ni mama jo Rift Valley, mama jo Kikuyu, koro wati. Tek ni ng'ato competent Yes. kata gi akoma achiel gi senator gi MC gi MP gi MCA. Let us give them the job kaluwore gi competence midwaro e jobno. Eh. Meso ni kaka in a popular in town ma bende wachung' e MCA. Sani iri okieri kod leadership mar Homa Bay. Mano ero mar governor Awiti. Yes. Okay. Maka de ni en pachi to kadwaro ng'ato dok e yiero to ok onego bed ni chak iyiero. An ok abi gochoni.

Kuna presidency. Yes. To wan e party ma e coalition ma NASA. Ah. Kuna sa kae wan gi Ford Kenya, Wiper, ANC gi ODM. Koro yiero Ford. Koro kata Ford Kenya kata ga, kata ANC kata mana ODM kata Yes. Wiper chalra chal nikech wo- goal wa en mar ang'owa achiel mar presidency. Yes. To wadwaro mondo wayo- wariw kanyakla waduto te momiyo sani kata joluo nitie parties mang'eny kata nitie moro Green Congress of Kenya nitiere man, ma nitie ging'eny ma support Raila yes gimomiyo nyaka wabed gi parties mang'eny ma support Raila ma chung' kuonde gi wabiro encourage ji mondo owuog ogo ombulu every turn out to king'e ka wacho ni ah ka en ODM kende ma koro en ODM koro ka ja ODM osemi ticket wakoni ah kata go ombulu koro ok ok ibotan to ja ng'ato ng'ato ne osedhi mano wabiro gi low voter turnout to dhi wadhi chon Raila mbele nikech voter turnout kuji dhi koni ah ng'ato ne oseyombo osemi ticket koro koro kom- ng'ama mi tiket mar ODM Yes. nyaka ofight ogol jogo ombulu to ogol ofight mar golo jogo ombulu nikech kae ng'ama compete kode Yes. emomiyo abiro mondo ami ng'ama ja ODM competition mondo agol ji te omobilize ji te ma ward makanyi duto owuog almost 100% Yes. ogoch Raila to ka to wapo nikech at the end of the day wadhi bedo e co- e e coalition mar NASA wate to kuchonde bende wan e same e- e same side e- e house wan kata na bika e parliament Ford Kenya ODM in the same side e senate in the same side kata ka nosimo Homa Bay wadhi bedo e same side mar majority yes Mano momiyo iwuok gi Ford Kenya. awuok gi Ford Kenya Onge luoro moro amora mar nomination e ODI. ah joma chung' go kaluoro joka rep rep anyambe kata mana awe awe ng'ato ochung' kanyo mondo kik wanyna magi awe mondo gichung' kanyo gite mondo aba dong' koni Bas. Kedwa ni chung' korgi ODM Eh, mondo gwa- gwa- gwa- gwa- magi. magi, kata na wegi gichung' kanyo ODM ng'ato achiel ibi wa- wa- walar godo mondo wa fight fight mo maber ma ji obed gi choices mondo wa increase voter turnout mar Raila Yes. mondo Raila obed president. wachni mogik achiel ariyo adek ma iparo ni inyalo nyiso jokanyi duto mondo giyieri mana weche adek kendo motegno midwa ni in ka giyieri to ere timo erokamano jokanyo duto ange manya wacho ne joka- jokanyo ma jothurwa en ni kuyiero Apopo Lentana uyiero candidate ma strong ma dhi represent wach kanyi duto wach ma kanyi duto mokwongo wadwaro ndara maber wadwaro pi ne minewa godwaro yor osiptal gi ECD mago weche modevolve namba adek wuora wuor ng'ama dhi oversight pesa mowuok e national government kobiro county mondo make sure ni pesa gi otigo ni maber mar adek odoso chike madhi create employment ne vijana makanyi duto dhi create yore mag good health ne minewa dhi create yore mag somo gi basari ne joma dhi e skul mondo wach mar fees ma joma dhi e skul ma ma, ma, ma higher education obed jo technical Yes. obed jo university obed jo colleges giyud yore mag bedo sponsored gi county mondo gidhi gisom mondo giduog gibed benefit no e county ma Homa Bay erokamano Erokamano ahinya.
Magi duto iramo mana ni nyalo timo ka giyieri MCA. Ah, kata sani nadong' to pa- katimogi Itimo ya kaseyudo akonyo nyithindo mondo oyud so- oyud education loans board mantie technical colleges Asebedo ka sponsor ji mondo dhi school. Ah. Girl child ma school de moko ang'wen amiyo sanitary towels. Mm. for class 8 for the whole year. Koro asebedo ka temo ka jal mara. Koro idwaro mana mondo iyud lemo mondo iyud resources. Nowach gi Aristotle niya. Hmm. Miya kumoro achung'e yes. to nyadhiro piny ngima. awinji kamoro amora ma nitie jo Homa Bay jokanyi duto winjo Apuko Lentana en rawera ma pod thin mantiere kod gombo ni mondo omi otelnu achiel kachiel mondo okelnu weche mag dongruok Mago eko mag siasa. Thuolo di mathoth opogo e weche mag political intolerance ma bende samoro waneno e kaunti ma Homa Bay. Kata kamano ero wabiro chako kawo odiechieng' machielo mondo wawuo e weche machal kamagi. Agoni ero kamano Len Tana kuom kawo thuolo mari mar chopo. Kwachak waluongi agero ni biro biro mondo mi wuo kod oganda ma joluo.